Nees bei Lech Kiric hei Léiergeld, hien ass um Juni drëtt Plakat gemeet. Mir hunn awer elo och eise Manfred ofgeschloss, dat mer dann erëm en en historesche Moment hunn an eisem Let's Play, dat mer elo een neit Poke wäerte ka eise Pokédex wäerten huelen. Ech kucken eng Kéier Luxa, déi misste mer normalerweis schonn hunn. Ech kucke just eng Kéier, a falls jo, da maache mer passend fir d'Luxa Reserved League laache mer deen erop. Jo, deen hu mer schonn, ok, dann ass gutt. Äh jo, mär hunn hei d'Infotafel gemierkt, markant. Mer hunn eis bëssen erholl vum leschte Fight. Also zwee Fights hat mer op plus. Dann huele mer hien hei. Misst normalerweis en alt Pokémon sinn. Ja. An eng kleng Plöckel Salz. Kit dat dat lo rem Whisky ass fir en ze fänken. Ja dat dat dat gëtt ganz gutt ganz gutt mat iwwerluecht. Dat Pokémon ass lo dott. Gi mer an déi Höhl do oder kréie mer lo Léiergeld doduerch? Ja Domineer ass eng aner. Also ech wëll iergendwéi nach en neit Pokémon lo ënnerwee kämpfen. Hie soll lo souwisou zréck an d'Gebitt goen. Am Hotel eis erhuelen, well et war e ganz ustrengende Kampf dat do. Sou ginn mer mol an déi Höhl kucken op do vläit eppes geschitt. Ass och eng ganz alen Höhl. Simple Teeschale. Ok, dat brauch mer dout sécher nach eng Kéier fir.

Mir sinn nach ëmmer ni eran elo hei fir matzehuelen, wann ech gutt, ass dat iergendswéi ëmsetzbar a machbar? Gi mer iwwert de Biergeck kucken, also dat Gebitt ass och interessant opgebaut fir eng Introtafel, esou hei eng Pampa ze hunn, do leet e Spoiled ronderëm, en ass geneet. Ech wëll elo e Menieras nach fannen an deen och fänken. Do ass jo nach een, tiptop. Da muss een erop levelen, well dat ass och e Level Pokémon normalerweis. Äh, guck mal einfach en Hyper Ball mal extra zu setzen. Dat wär bal gut gegangen an dann lebt och um so e Storch hier an der Mënschelänge genannt. Ja, mir können näischt asetzen, well du bass direkt tot, du klenge Männchen do, ne? Jo, mein Kind mat engem Superball. Und deels war dee gefaang, gi mer an an d'Duerf zréck. Kämpfe géint keng Pokémon a géint keng, keng, keng, géint keng Traineren. A maan d'Story da viru, well mer jo Léiergeld ginn hätten, heiansdo d'Paarts e bësse schlecht Geld agedeelt hätten. Premierball. Minier ass wierklech coolt Pokémon och. Ass jo sou typesch läscht Draache Pokémon ass Pokédex vun der Generatioun 5 oder 6, dat weess ech elo leider net auswenneg. Ah du dees der selwer lo wéi wahrscheinlech ne. Lo kann mer Katamaball probéieren, mer si jo scho bëssen am gaangen. Ah, Tarnball also dee also der merkt grad en äh, eng ganz nei Method fir Pokémon ze fänken. Einfach keng Attack setzen a Pokémon just kreien. Hat wahrscheinlich och schon am K.O. gehen dabei. Flott Ball en Kreier äh, zu cool ass. Also nach scho gutt am Sënn vun dat de keng, wéi soll ech soe, keen Damage dei läit, um Leed ass. Luxusball. Ah, do wollt en awer bal dra bleiwen. Ein Kerl Luxusball. Na, probéier awer mat Hyperpower. Also das schon e Pokémon wat interessant ass. Just nëmme fir dës Generatioun war déi Zäit ewech staark. Also du kriegst doch e Let's Play Pad opgefallen, einfach fir 10 Minuten lang Pokémon zu fangen. Tut mir mal leid. Ähm, falls es wirklich so eine halbe Stunde dauert, dann äh, meine ich zu werden. Dann 10 mal 10 Hours later oder so. Ball, also das war wirklich hallo.

Probéier mol einfach e bëssen Damage ze man, dat den Läit dra bleift, wa mir dann et schon ofkrazen. Dee setzt also dee dee deet schon selwer wéi. Oh mäi Gott net. Ech wäert jo net nach e Meisterrad musse lo fir dat do Pokémon benotze gell. So. Mir blaméieren eis grad e bëssen hei am Let's Play, mengen ech. E ganz bëssen. Dat ass wierklech krass, hien ass all Kéier esou verwirrt an en en ditcht selwer net fréi. Dat ass schonn, wa mir dat do elo hätten, déi Situatioun, hie géif carrément sech selwer, mir géifen eis selwer Cours erëm hei maachen. Dat ass onméiglech, gell? Ech hätt net elo e Part hei mussen nenne mat Imineras, deen eis en Trollmineras. Sou, elo kucke mer mol. Timerball, d'ass jo dat wat méi laang de Kampf dauert. Jo, dat huele mer da mol eng Kéier, well dauert elo schonn zimlech laang. Ah, méchs du dann de Geck mat mir? Okay, da ka sech awer selwer wéi doen. Nach eng Kéier d'Heim a Bawen, mir hu lo wierklech eng Situatioun, datt et fir Pokéball am Fong misst effektiv sinn. Merci Spill, mam Timerball geet et dann net mol elo 10 Minutte vun eisem Liewen, wat deet mer leed dofir, mee e gesitt, et ass net ëmmer alles sou einfach an deem Spill an hunn dann e Menhir ausgefaangen, dee normalerweis misst regional locked sinn. An da gëtt an eist Team opgeholl an dee gëtt da lo och virun erop gelevelt. Ech wäert mer awer erlaben, tëscht den nächsten zwee Phasen eng Kéier ze googelen, net datt dat eng speziell Entwécklung ass. Sou, mir setzen eis elo en Zil, dat mer do, ok, Schwäerm vu Vulpixen a Company, dat mer zeréck an d'Duerf kommen. Wäert elo e laange Wee ginn, respektiv mir skippen dat elo einfach, well mer vill Zäit hei verluer an fléien eng Kéier dohin. Ausnamsweis. Healen eis a maachen d'Story da virun. Déi 3 Tafel hu mer elo gemeet an dass si eng Situatioun wou mer dann mir healen eis als éischt wou mer dann eng Situatioun hunn wou ech net weess wat elo op eis duer kënnt. Fir ech wäert elo duer kommen dat mer de Minerais nach wäerten opladen als als Niewenaufgab. An eben lo mol d'Kapp fäi schlofe maache ginn. Sou, dat misst normalerweis hei sou klappen, ne? Jo, ech wëll schlofe ginn. Dat war jo och eis Aufgab. Ech mengen, normalerweis war d'Pokémon och elo geheelt, nodeems mer schlofe gaange sinn. Ech si mer net sécher, wéi ech gemeet hunn. Sou, do schéngt eppes ze geschéien. Gudde Moie, Ben. Ech soll vum Hannah ausriichten, dat si sech bäi dem Bärbel sengem Haus erwaart an du zu him komme soll an Sans Dalli. Ok. Interessant dat. Hallo? Ok, d'Spill huet an. Ganz interessant dat Helo muss do d'Asch kat an Sailor Midi mat dee Message bréngen. Nun déi dräi Männercher ablech si nach eng eng Daseinsberechtegung am Spill fir eng Aufgab ze iwwerhuelen. Ech hu mech wierklech déi ganz Zäit gefrot, Äh, gefrot, wéi, äh, wat déi am Spiel verloueren. Also mir gehe rem hei han hinner. A kucken da wat lo als nächst geschitt. Wou ech wierklech keng Ahnung hunn, wat nach op eis lo soll duerkommen. Et reent. Sou, an d'Story geet allemol, denken ech, virun. Sou, kleng Cutscene vläit. Ja ech hu geschlof, deet mer leed, ech muss mech och erhuelen, den Erlös, däi klenge Brudder mécht bal alt erëm fäerdeg maachen an et ziddert scho rëm an hien ass naass, hie steet an der Dréch net am Dréchnen. Ech probéiert, feelt nach e Material, e Kristallfragment aus dem Déif vun engem Kristallsäil. Ja, dat denken ech och. An da kuck mal lo dat Stéck ze fanne sech am am ähm, ze fannen. Moie Bopi. Gute Moie jo, an zu nanner sees net. Wat hues du da wëlles? Ja, en dee weess dat en ugeschoss ginn. Also ja, ech verstinn de Jong, soen ech ganz éierlech. A Merci un den David Delux fir den Raid hei um Stream. Ech mengen mol dat dat da lo, dat puer dat hei nokucken, also eng kéier kuerz Erklärung. Déi nei Leit oder Nokucker, wéi een op Lëtzebuerg seet, muer en nei Let's Play op wat Pokémon DLC eben ass. Mar elo Text am Text hei virun. Dann kucken mer wou mer elo hei nach Spëtz hunn Oniyama, dat heescht do de kleng Kristall an d'Waasser siche goen. Erop op de Bierg an dat Kristallfragment dann siche goen. Maache mer dann elo direkt. Kuckt eng Kéier op d'Zäit fir dat hei op mer Youtube Pad gi mir sinn 12 Minutten. De Kristallsee ass dann déi nächst Challenge an dat misst normalerweis jo hei uewen dann sinn. Ass eben d'Fro wéi mer do iwwerhaapt drop kommen. Ech kucke just eng Kéier op der Kaart erëm, gëtt do e Wee erop? Äh, ja. Ich menge okay, sinn iwwerall Menhir, ass ass dat erëm en Event wahrscheinlech. Äh, ginn erëm lénks ran a kucken do dee Bierg. Ech si dorop ze kommen, wat mer lescht Kéier wëlles haten. An setzen eis hei op de Koraidon a gi e bësse Gas, fir an der Geschicht virun ze kommen. Also, wat hie wëlles huet, weess ech net. Eise klenge Jo, äh, oder Joe kann en en och nennen, wahrscheinlech wäert hie elo erëm do uewe stinn, dat erëm nogelauschtert huet. Hopla, Kleng Spanner am um Wee. Awer eng Kéier klenge Pökelsalz an dann ass déi fort. An da gi mer de Bierg hei erop. Also hei muss mer op Figeleier ënnerwee. Also et ass schonn witzeg wéi se hei ze liewensmidd sinn déi Pokémon an sech einfach virun de Wee stellen a mir mat eisem Béischt ronderëm lafen. Sou kuck mol eng Kéier. Äh gi mol gi mol hei erop. Ah jo do waren mer schonn och de Bierg hei eng Kéier erop. Bëssen ofkierze well mer déi aner Passage scho kennen an ech weess déi leschte Kéier wou mer géint den Trainer bal d'Schlappe verluer haten, Dat mer net zevill sollen träntelen. Hört jo herno spéider vum Let's Play op den Opnahmen. Den hat die Squad neu einfach rondrem och net schlecht. Kommt schi Bierchen überhaupt zu Rupsch? Probéier mol einfach. Also wann dat hei wirklich Spills ouni d'Story, d'Haaptstory vum Spill duerch ze hunn, dat gëtt eekleg. Sou, mir kommen eescht der Saach hei méi no. An ech kucken just emol d'Pokémon déi mech hei interesséieren, wat fir eins do vläit e Shiny och kéint dobäi sinn. Also dat do wierklech ouni de Miraidon ze maachen ass heavy. Du muss meeschtens kucken hei an die Mëtt vun dem Bierg ze kommen. In die Mitte. Nee, ech si glapp dat grad oder dach hei gesinn ech lo wéi dee Wee kommen. Da sinn wer gespannt wat do rëm op eis duerkënnt. Wat okay, hei sinn der nach Schleckmax, Generatioun zwee misst dat sinn. och schonn 20, iwwer 20 Joer hier, mengen ech, wann d'Strich net ënner dat 2001, 2002, wou dat Spill erauskomm ass. Ech wëll emol hoffen, dat sinn déi éischt si Beat Mail gemaach huet. Generatioun zwee ass meng Generatioun am Fong. Sou, hei misste mer dann, okay, do misste mer vläicht och do richteg eropkommen, hei misst dann de Wee, also den normale Wee sinn. Sou. Kristallsee voraus, also géing dann do maal, wären dann hei am Ziel ukomm an mir maan dat lo bësse Gas hei, well mir kënnen hei eng Analys maa vun den Trapen, dat bréngt et och net. An hei ass dann e Kristallsee, wou dann ee Kristall dran ass, wéi de Numm et seet. Also wou musse mir elo hin? Hei eriwwer. An Kleinode, okay, wat dat op heescht. Bis am Ziel ankommen, so, dann ähm, guck mal lo mal hei. Ja, do steet dann d'Madämmchen erëm, d'Hanna. Dir mierkt et vläit net, mä dat, dat ass elo scho rëm grausam, wéi dat Spill hei grafesch un d'Limitte kënnt. An d'Switch ass am gaangen hei ze dämpen erëm, also. E bësse Waasser, puer Effekter, jo ech sinn de Bierg erop laame Senter, merci. Also dat do ass wierklech e Fraemënsch, op dat géif ech mech net aloossen, well wann dat ëmmer sou matenee schwätzt. Schéinheet, de Spaut enk fort bleift. Ok, verborgenes.

Kucke mer da elo dee Milotic hei, also mir kënnen dann och net fänken, mir mussen dat Pokémon dann iergendswéis bewältegen. Frou mech awer wierklech, wann ech sou e bëssen nodenken an der Vergaangenheet vu Pokémon, ob de Milotic jee esou eng Positioun an engem Spill hat, wou deen dann esou een. e speziellen Optrëtt hat. Ech mengen et ass jo och ëmmer esou eng schéi Geschicht, dass e klenge Barsch war fir an an der éischter, also als Basis-Pokémon, an dann iergendwann eng Kéier gëtt dat dann e Milotic. Do hu sech d'Entwéckler vun der Pokémon-Zeen och eng ganz komesch Geschicht ausdenke gelooss. Dat do misst elo kee Problem sinn. An da kréie mer och puer Levelen do, net nëmmen e bëssen. So, mir verschwanne rëm. Grafik ass rëm top. Oh, na. Ja, an ech wëll awer keng Timlo net virun he diskutéieren. Ech wëll Okay, mir brauchen net tauchen ze goen, do schenkt da so klein Stéckchen ze sinn, dat Max he opkommen sinn. Ja, dat ass dat Kristallfragment, ja. Waat mer an déi blöd Mask musse maan an Salut Ei Hexer an fir de Spam soen ech Iech Merci fir dee klengen Raid deen der do gehost hun. Ech hun sou gudd gewannt ech hätt lo de Stream ausmaan. Daat wärt awer nach baal bis 9, 10 Auer herno gi fir dann rem virun op Steamos.lu dat ze sharen, also och eng Kéier fir Youtube, dat hei gëtt jo fir Youtube virun opgeholl, Steamos.lu bass zwar elo méi Twitch, mee Youtube ass mëttlerweil och do e bësse méi vertruet, ech mengen se hunn och en mëttlerweil e Youtube Channel wann ech mech do net ieren, muss eng Kéier drop kucke goen, well dat ass e gudde Support fir d'Lëtzebuerger Ländchen. An och international, well jo verschidde Lëtzebuerger am Ausland heiansdo sech äh, verstoppt hunn, soen ech emol esou. An mir kucken dat Story emfir ze maachen. Do enke unbedéngt drop rakucken. Dir gesitt jo hei ënne riets um Bildchen ass d'Logo vun hinnen och mat drop, well mer do ëmmer drop aktiv sinn. Äh, dat huet am Lüdertick drop gepecht. Allo ass dat Brianna, jo dat ass einfach eis nogelaf oder wéi?

Ah, kann er mei Terra kritiséieren, do sinn ech awer berouegt, dat dat iergendswéis nach an d'Spill rakënnt, well ech hunn déi lescht Parts, déi lescht Kéier wou mer dat hei Let's Playt hunn ëmmer gesot, iergendswéi feelt dat nach am Spill. Mä mir hunn et, mir hunn eppes ze maachen. Jo, mir sinn da mol fort, bleift hatt elo hei stoen. Black screen, jo. Zréck bei hatt heem. Mir kënne souguer an Zukunft héi nach geflu kommen, och net schlecht. Kucke just eng Kéier, kënne mer awer hei schwammen? Jo, kënne mer. Kënne mer elo hei. Ok, wisou déi Féiler do leien, dat ka mer och keen erklären. D'Härestéck ginn ech wierklech just hei plussen. Okay, dat ass dat Pokémon, dat kenne mer schonn. Ja, an dat ass dat do och. An da gi mer zréck bei dem Hanna säin Haus. Ech geet dat iwwerhaapt? Dat ass schweeft jo, ne? Okay, dat geet trotzdem. Level weéneg Pokémon hei. Also mir sinn also an engem Gebitt, wou et wierklech méi hefteg scho gëtt. An ech gif soen, ech kucken eng Kéier op d'Zäit, mir si scho bei 22 Minutten. Ähm, ech gif lo wierklech Dosko Palim Palimna hei an der Géigend ähm, e bësse Shortcutten. Ja, dat ass gutt, datt mer dann do direkt higewise ginn, wou et soll higoen. Do dee Pokeballer mathuelen an dann jo de Part gläich ofschléisse fir Youtube. An ons Stream gi mer gläich wa mer dee Bierg hei giffe packen. Ah come on net einfach nëmme genial wéi dat Spill programméiert ass. Sou si mer ganz uewen hei ukomm an da kënne mer einfach esou rof fléien. Kucke mer wéi laang et geet. Du war an eng Höhle egens war der schon für just Wasser dingens. Okay. Ja, da war mal Lesch gehei, wo man net die do Passage von Zinn. An dir merkt schon fleen ass gut gesot, mir verleieren am um Hecht. Dann nach ein Klo setzen, für bei sein Haus zu kommen. Probéier da kala toten dat bëss méi wäit geet mam Rofhalen. Mee jo, dat wier dat gewiescht. Also mir hunn de Kristall krut, et war manner ustrengend wéi mer geduecht haten. E klenge Fight géint de Milotic, sou elo kënne mer hei einfach an der d'Spill kut grad net deen zu mer sinn. Spinne mer e bëssen hei ronderëm. Oh kuck mal net vun engem Baam vläit ugestouss ginn, ma la mir sinn ganz gutt gelant. Wou ass hatt? Mä muss elo awer mat em schwätzen. Ech schwätze mer nach mat em, mir hunn nach 7 Minutten fir de Part. An da kucke mer wat elo nach kënnt. An dann ass hatt op eng Kéier erëm do ne? Mee de Christophe hat net matbruecht. Da kann hien als Maskeschnitzer. Okay. Also lo lass Kut mer am geklaut. Oh. Ja, kann mir léien de Jordo, mir hunn näischt gesot. Eng Luther hast du deemools no geläuschert gehabt, virun zwee, dräi Parts. Ja, mir als Folge, mir werden dem no lafen, mir für YouTube machen wir da lo kleine Katz. An nächst Kehr dann den nächste Part in de Jo. Fir Youtube sollen ech Merci an Nokucken a fir Stream geet et gläich no enger Minutt kuerz Paus virun. Merci an Nokucken an dann bis nächste Kéier hei op Youtube. Bis dann an ciao ciao.